Helo a chroeso. Um, a heddi mae gen i gwmni merch ifanc sy'n rhedeg sesiynau dawns, canu ac actio yn Britain Ferry. Felly croeso cynnes i chi. Hoffech chi gyflwyno eich hun i ni gyd? Wel, diolch am cael fi. Um, fy enw i yw Jaleesa, a dwi'n rhedeg Academy Arts by Ebony a Jaleesa. Um, yn yr ysgol fawnsio, Yym, 'y ni'n wneud loads rili, ond ie, 'y fi'n 'y fi'n actores a dwi'n yym rhedeg yr ysgol hefyd. O ffantastig! Felly profiad a nawr yn rhedeg ysgol a cyfle i rhoi nôl i plant a phobl ei ifanc yr ardal, felly yeah. ffantastig.
Felly, yn amlwg ti wedi dweud bod ti'n actores a ni'n ei sesiynau canu, actio, dawns, felly Ie, ti eisiau ymwneithio ar y math o bethau chi'n cynnig i'r plant yma? Ie, yeah, so, um, i ni wneud, um, wel, mae timetable really fab dyn ni. Am y plant i gyd, i ni'n dysgu plant o um, potty trained. Os maen nhw'n potty trained, i ni'n cymryd nhw. Um, Wy!
Lan, ie, yeah, lan ni um, 16. Ond mae hefyd, mae dyn ni dosbarthiadau i oedolion. So mae Dance Fit 'da ni, mae 'na Adult Heels Class a blwyddyn nesa mae loads o pobl 'di gofyn i wneud yym sesiwn i'r oedolion o musical theatre. Ond dim ond ffun yw e, nothing serious, by' ni ddim yn wneud sioeau enfawr neu dim byd fel 'na. Jyst sesiwn awr yr wythnos jyst i cael bach o hwyl. Yym, ond 'yn ni'n wneud, i'r plant, 'yn ni'n wneud dawnsio stryd, canu, actio, sioe gerdd, yym, contemporary, beth arall maen nhw'n wneud? O, maen nhw'n wneud loads, loads, loads, loads.
Mae, mae'n swnio'n wych, a fel ti'n gweud, chi'n cynnig yr amrywiaeth sy'n yeah. siwtio pawb, achos yn amlwg mae pawb yn hoffi gwahanol math o ddawnsiau, gwahanol math o ganu, a mae'n ma yeah. swnio'n ffantastig. O, oh, diolch. A ni di rili really gwythio'r ffaith bod, bod pawb yn gallu dod, beth bynnag, ble bynnag i chi'n dod o, i chi'n gallu dod, achos mae fe ddim, mae fe'n mae fe'n eitha cheap yn comparison to ysgol ddawnsio g- ysgol ysgolion gwahanol. Wnaeth fenyw dod neithiwr i'r Dance Fit, oedd hi 'di dweud yym "Oh, Dance Fit was really cheap" achos dim ond three pound fifty yw e am Dance Fit. A wedyn oedd hi 'di dweud yym "Oh, faint yw e?" i fy plant bach fi, a fi 'di dweud, wel, os maen nhw'n o dan saith, mae un dosbarth yr wythnos maen nhw'n gallu wneud. Um, obviously, mae mwy, ond pimp pint yr wythnos yw e. Oedd hi fel, why are you so cheap? I never expected it, fath o beth, ond ie. Yeah, so... O, gwych. A mae'n ffantastig, o fel ti'n gweud, mae'n rhaid cyfle i bawb, oedolion, plant a mae'n rhwbeth sydd o ddiddordeb i bawb on' fel ti'n gweud hefyd yn cynnig y cyfle i bawb i ddod bachgyn merched unwaith yr wthnos sawl gwaith yr wthnos. Ie. A hefyd fel ti'n gweud yn yn am bris rhesymol achos... Ie. ...o'n i'n gwbo ma' arian bach yn dynn falle ar hyn o bryd yn ganol pandemic fel 'yn ni a Nadolig ar y ffordd felly... Wrth gwrs.
...fantastic mae'n mae'n wych bo' chi'n cynnig rhein a cyfle fel chi'n gweud ma' cyment o blant yn mwynhau pethe fel hyn, felly mae'n hyfryd bod y, yr, y cyfle i fynd, wrth gwrs, i clwb yeah. hyn gyda chi. Ie, yeah, i ni'n...
Ar diwedd y dydd, i ni yn fusnes a ni moyn creu arian, ond ni moyn i pawb teimlo bod nhw'n gallu neud rhywbeth. A mae hyd yn oed discounts dyn ni, so os mae siblings dych chi'n ma' discounts, os ma' plant â additional needs ma' discounts 'da ni, neu os y'ch chi'n looked after children ma' discounts 'da ni hefyd. Yym ond ie ma' fe'n rili hwyl ma'r plant i gyd yn joio ma' nhw byth mo'yn mynd gatre. O'dd bachgyn yym dydd Gwener dwetha yn crio achos o'dd e ddim mo'yn mynd gatre so... Aww. ...ie ma' fe'n ffab. A mae'n neis i weld wrth gwrs i chi hefyd sy'n neud y sesiynau yma. Mae'n siŵr ffantastig weld y plant yn mwynhau cymaint. Ie. Um, o, oh, ffantastig. Wel, waw, waw, waw. Na gyd allai ddweud. Wi eisiau ymuno. Ie, yeah, mae'n rhaid i ti. um, felly yn amlwg, chi'n swnio brysur iawn a amserlen llawn dop i bawb yym on' yn amlwg fel ni'n gwbod ni'n ganol pandemic ni'n gadel pethe fel ma' cyfnode clo 'di bod shwt ma' hwn 'di effeithio chi? Wel odd raid i ni neud beth odd pawb arall 'di neud a mynd ar y Zoom ond ma' lot fawr o plant 'da ni sy'n maen nhw'n lico face-to-face activity, so o'n nhw'n rili joio ar y Zoom. So ni wedi wneud y Zoom anyway i'r i rai o'r plant oedd yn hoffi e. Ond oedd e ddim rili'n gweithio i ni, so ni wedi cael struggle, real struggle dros y pandemig os yn onest. Ond y foment o'n i'n gallu dod nôl at ein gilydd o'n i wedi. So o'n i'n dawnsio tu fas yn y parc 'da'r plant. Um, ti'n gwybod, jyst i cael nhw i symud eto i gweld pobl eraill. Obviously, oedd social distancing a pethau fel 'na, ond, o ie, oedd e'n rili anodd, os os sa i'n onest, ond ni 'di pigo fe lan, a drost drost y pandemig, o'n i bach yn crazy, yym, o'n i'n wneud lan... old workhouse yn y Briton Ferry i wneud e lan fel dance studio. Wel, yy, i fi'n i ni'n lwcus achos bod fy ngwraig, mae hi'n gweithio fel social worker hefyd, a mae hi'n dysgu dawns, a fi fel actora, so i ni'n lwcus bod ni'n neud pethau eraill o amgylch yr ysgol, neu fydd yr ysgol, bydd e ddim bydd e ddim dal 'da ni os o'n i'n onest. Ni 'di roi arian ein hunain ni tu fewn i'r ysgol i wneud yn siŵr bod ni'n gallu cadw fe'n fynd. So ni 'di bod yn rili lwcus bod ni'n wneud pethe eraill i helpu'r ysgol. So ie, yeah, so dros y pandemig o'n ni 'di cael amser i wneud rhywbeth arall yn penne ni achos byddai wedi mynd yn crazy dros y pandemic. Ie, yeah, a fel chi'n gweud, mae ma e'n anodd, a mae'n gyfnod sydd wedi anodd i bawb. Um, yeah, yn enwedig fel chi'n gweud, mae plant eisiau bod mor ymarferol. Yeah. So, mae, mae ddim yn bosib weithio dros Zoom i wneud popeth yn dweud. Um, yeah.
Fantastig bod chi wedi bod tu allan, gwynt yn ei glaw, jyst yn... Mae'n yeah. cyfle nhw ddawnsio eto, yn dweud.
Yeah. Mae'n neis hefyd i'r plant i gallu gweld pobl eraill, gweld chi, wrth gwrs, chymryd nhw'n mwynhau yeah. gyda chi. Wrth gwrs. Mae hi'n ffantastig a mae mae mor neis i glywed bod popeth nôl yn rhedeg fel bach o... Ie. ...normalrwydd i'r plant on'd yfe? Ie a ma' fe 'di bod ma' fe dal yn anodd nawr on'd yw e achos o'n ni'n gwbod os ni'n mynd nôl tu fewn neu 'yn ni'n gallu aros fel 'yn ni so dyna pam o'n i 'di gwthio'r dosbarthiadau i oedolion hefyd, achos so o'n i'n gallu mynd i'r clwb. So, a ma' neb rili lico dawnsio ar ben eu hunain nhw yn y tŷ. So, fi 'di rili gwthio hwnna, a ma'r fenywod a ma' u- un dyn 'da ni hefyd, maen nhw 'di jyst joio, jyst dod mas, gweld pobl eraill, a jyst dawnsio a cael hwyl. Ie, bendant, a fel ti'n gweud, dyw dawnsio adre o flaen y drych ddim yr un peth ac y cyfle i dawnsio gyda pobl arall yndyw e? A ma'r un fath yr oedolion hyn, pawb 'di bod yn gweithio adre a pethe, a ma' pethe 'di bod yn anodd, felly mae'n neis i nhw i fynd allan hefyd yndyw e? Felly chware teg i chi bod chi'n cynnig y cyfleoedd hyn, oedolion, plant, babis. Ie. Chware teg, mae'n mae swnio'n ffantastig a a cymaint o cyfleoedd chi'n cynnig i bobl yma. Yym... Ie. ...a mae mae fel chwa yym o awyr iach mewn ffordd yn ga'l y pandemic bo' nw'n ca'l cyfle i neud rhwbeth fel hyn unwaith eto on'd yfe? A rhywbeth arall i'r plant i edrych mlan i achos odd o'n i'n neud y stiwdio lan odd rywbeth arall i nw feddwl am a hefyd 'yn ni'n edrych mlan i yy blwyddyn yy mis nesa nawr, 'yn ni'n neud fel film night i'r plant a pethe fel 'a, so sleeping bags a snacks a pethe fel 'a. O, hyfryd. A i'r plant bach, ma' 'da ni diwrnod Dy Elsa hefyd. O, gwych. So ma' hwnna myn' i bod yn ffab.
Achos ma' neb rili'n gallu myn' i pantomimes a pethe blwyddyn 'ma, so o'n i'n ri- o'n i'n rili moyn gwthio neud rhywbeth bach... Mae fe ddim mae fe ddim yn mynd i costio llawer i'r plant i wneud a mae fe'n chance chance i nhw cael amser 'da ffrindiau nhw cyn i ni fynd mewn i'r 'Dolig ti'n gwybod so ie... O bendant bendant a mae'n neis 'da chi'r lle yna nawr hefyd fel y dawns fel fel bod rhywle wel arbennig i'r plant hefyd fel lle nhw mewn ffordd... ie ...fe- a cyfle i chi wneud y pethe bach hyfryd mae Plant dros y Nadolig. Ie, yeah, wrth gwrs. Ni'n rili e- rili edrych mlaen a bydd ni'n probably wneud sioe fach ond bydd rhaid i ni wneud e tu fas a cael dim ond pump oedolion ar un tro a pethau fel la. Ond 'yn ni'n mynd i gweithio rownd o fe, ni'n mynd i cael... ni'n mynd i gwthio wneud popeth i ni'n gallu tu fewn wrth gwrs tu fewn i'r yym rheole wrth gwrs. Ie yeah, ffantastig a fel chi'n gweud chi'n gorfod meddwl tu allan o'r bocs nawr a chware teg fi'n credu bo' chi a- arni a- yn barod i feddwl achos fel chi'n gweud mae'n neis bod nhw dal yn cael rhywbeth i edrych mlan i i'r Nadolig Wrth yndyfe? gwrs. Wrth gwrs ie so... Felly ydych chi'n berson Nadoligedd yn edrych ymlan i'r Nadolig? O, mae Nadolig... O, fi'n dwlu'r Nadolig. Fwyafrif o'r amser, 'y fi'n wneud pantomimes dw- yn ystod y Nadolig. So, mae fe'n mynd i fod yn bach yn wahanol i bod gytre blwyddyn 'ma. Ond fi'n edrych 'mlaen i bod gytre, cael, yym, bwyd Nadolig a jyst cael hwyl 'da teulu, gobeithio.

ffordd allan n'w gysylltu gyda chi neu falle ffonio e-bostio beth beth allwch chi neud? So i ni'n rili Facebook i ni'n super active so jyst teipo mewn Academi Arts by Ebony a Jaleesa yn Facebook neu chi'n gallu galw ni arno 07 506 769925. Neu ie, a ni ar Instagram hefyd, ond 'y ni ddim yn super active ar Instagram. Ond ie, Facebook 'y ni'n rili, rili active a ma' lot o lluniau, so yym 'y chi'n gallu gweld pa fath o lle yw e a pethe fel 'na, so ie. Fantastic!
Felly pawb sy'n gwrando nawr, i fynd ar Facebook, Instagram ac edrych ar y lluniau a'r cyfleoedd fe chi'n cael fel plant, pobl ifanc, odolion yma. Popeth i gael i bawb a cofiwch, mae'n bris rhesymol iawn. Felly, ewch amdani bobl. Ie. Yeah. oh, ffantastig. Wel, diolch yn fawr i chi am eich cwmni a pob lwc gyda'r busnes a dwi'n edrych mlaen i glywed am y sesiynau newydd fydd yn digwydd blynedd nesaf. O, diolch, a diolch am cael fi. Fantastic, diolch!